Helo Blwyddyn Chwech! Croeso i sesiwn Holi ac Ateb Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynnoed. Diolch yn fawr iawn i bob un ohonoch chi am eich cwestiynau mynd i chi wedi bod yn gofyn ar Google Classrooms. Rydym wedi bod yn brysur iawn yma yn Llangynnoed yn eu hateb er mwyn gwneud chi'n hyderus i ddechrau gyda ni ac i bontio draw i Langynnoed mis Medi. Felly, joiwch y fideo! Ok, Lily, Gethin a Meinwen, chi siarad i ni trwy ein gwisg ysgol Llangenoed, ysgol eich yna? Mewn Llangenoed mae rhaid i ti cael cot du neu llwyd. Um, mae angen i ti gwisgo siwmper, llwyd neu cardigan yr ysgol gyda'r bythodyn yr ysgol arno fe. Mae rhaid gwisgo Chris Polo swyddogol yr ysgol. Mae hefyd rhaid i ti cael sgert di a tights di. Neu ti'n gallu gwisgo trowsus di. Ych, mae hawl gan merched gwisgo trousers ond nhw angen bod yn llac, ddim leggings. Mae'r sgidiau angen bod yn du ac yn lledwch. Be am eich bagiau ysgol? Mae rhaid bod yn rucksack a cael dau strap i bob dos eich ysgwyddau. Mae'n gallu bod yn unrhyw lliw a dyma rai esiamplau o bagiau ysgol. Elenwi a Toby, um, beth sy'n gyda chi o fewn eich cas pensil? Uh, Wel, uh, well, peniau, obviously, pensil, uh, rhan mesur hefyd, um, rubber, nadr, a glid, falle bydd angen glid am roi dos, uh, dosbarth. Um, A, wel, ie. Yeah. Toby, os da ti unrhyw beth arall o fewn mm. sydd ychwanegol? Okay, chi moyn dangos eich cas pensiliau i dangos pa fath o rai... Pa mor bwysig yw'r cas pensil i chi? Ie, um, yeah, mae'n ma pretty bwysig. I mean, bydd chi'n defnyddio fe mewn fel

Uh, pa dosbarthiadau, uh, pryd mae dosbarthiadau, pa, uh, pa wythnos ti arno, pa dydd, um, a pryd mae egwyl a cynio a stuff. Um, a mae'r initials am fel uh, yr athrawon uh, a'r dosbarthiadau. a mae fel Dyma'r clawr a stuff. A mae fel, wel, mae loads o pethau eraill. Uh, fel, uh, mae hyn i cofnodi gwaith cartref uh, am fel dosbarthiadau ti'n cael gwaith cartref. A mae fel, uh, fel dress codes a stuff. Wyt ti angen dilyn dress codes.

Gwell ti y lan. Da, ia, neis iawn. A, neu? Neu lawr. Neu lawr fel ti. Oce, okay, ydyn ni'n cael gwisgo gemwaith o gwbl yn Llangenwyd? Na, does dim yn... Rydych chi ddim yn gallu gwisgo gemwaith. Ni'n cael gwisgo clustlyssau? Na, ni ddim yn cael gwisgo clustlyssau yn Llangenwyd chwaith. Diolch yn fawr iawn, bobl. Oedd fawr. Hello, Mrs Ronan. Hello. Cwestiwn i chi, beth sy'n digwydd os mae disgybl yn sal yn ystod diwrnod yn ysgol gyfyn Gymraeg Llangynwyd? Oce, okay, mae'n bwysig, os ych chi'n teimlo'n sal um, neu wedi anafu,

Seren, ydyn ni'n cael dod â ffonau symudol mewn i'r ysgol? Ie, yeah, achos mae rhai pobl angen nhw i mynd i'r ysgol neu dod nôl o'r ysgol, ond yn yr ysgol mae'n rhaid mynd i'r swyddfa. Pam bod e'n bwysig bod nhw'n mynd mewn i'r swyddfa, ti'n meddwl? Nhw ddim yn mynd ar y goll neu'n cael eu torri. Da iawn. Ydy'r ffonau'n cael ei edrych ar ôl yn ddiogel pob dydd? Ie. Yeah. Ble mae'r ffonau yn mynd, ti'n gwybod? Swyddfa. Y prif swyddfa ar y ysgol i gael ei gadw yn ddiogel. Diolch yn fawr iawn, Seren. Siamai, Nicola dw i, a cogydd yn yr Ysgol Gyfrwng Gymraeg Llangynraid. Uh, just a few words in September when you start. Uh, payment for lunch is all online. So on the first day you will all be having your thumbprint taken so that you may top up your money

Main meal dessert or more, there will be £2.50 every day. If you want anything extra, they're all separate prices, a hopefully a price list will be given when you arrive on your first date. Dyma neuadd yr ysgol. Fyddwch chi'n gweld bod blwyddyn saith yn unig yn ciwio yn yr ardal yma ar gyfer eu bwyd. Nifer yn aros yn amyneddgar fel gallwch weld yn y fideo. Yn y counter bwyd yn fan hyn, gellwch chi cael bwyd cynnes, fel allwch chi weld yn fan hyn, heddiw mae meatball a pasta, paninis a hot dogs. Neu, yn y counter yma, mae'r bwyd oer, baguettes, pasta pots ac hefyd diodydd. Ar ôl cael eich bwyd, fyddwch chi'n mynd i eistedd lawr yn ardal bwyta blwyddyn saith yn fan hyn. Oherwydd Covid, mae pawb yn gwynebu un ffordd ac methu gwynebu ei gilydd, fel chi'n gweld yn fan hyn. Dwi'n gweld pawb yn mwynhau ei bwyd ym mlwyddyn saith yn fan hyn. Ar ôl bwyta, mi fyddwch chi yn mynd â'ch bwyd i'r bin sydd ger y drws ac yn gadael y ffreutur trwy y llanfa dân. Mi fyddwch chi'n gofod cerdded yn dilyn y llwybr rownd y adeilad yr ysgol, gan aros ar y llwybr, mi fyddwch chi yn dod at yr ffordd yn fan hyn lle chi angen gwirio bod neb yn dod ac yn croesi yn ofalus i fynd trwy'r ardal yma. Fyddwch chi'n cael dod trwy fan hyn a fyddwch chi'n dod tuag at y cae aml dywydd fel chi'n gweld ni o flaen yn fan hyn. Dyma ardal chwarae blwyddyn 7. So fyddwch chi'n dod rownd yr ffens ar y deilad yn fan hyn ac yn dod at fynedfa y cae aml dywydd. Dydych chi ddim yn cael mynd â bagiau na

Wrth i ni gerdded i fewn i'r adeilad yn fan hyn, yn union fel fyddwch chi yn mis Medi 2021, hoffwn i ddiolch i bob un ohonoch chi am eich cwestiynau, gan obeithio fod yr fideo yma wedi ateb nifer fawr ohonyn nhw. Edrychwn ymlaen i weld chi yn fuan iawn. Tan hynny, hwyl fawr!